An hei si mer rëm bei Let's Play Daisy, wou mer d'lescht Kéier opgehalen hunn a lo rëm weidermaachen. Et ass dann ëmmer de selwechten Dag, mee bon, mam mat dobäi ass nach ëmmer de Jeff an de Ben. Salut! Sou, a mir man ons op de Wee, einfach mol sou ouni Kaart, ouni iergend eppes, mam, ok dach, mir hu genuch Saachen dobäi, mee mir man ons mol an de Wee einfach op d'Andes inneren. Mir wëssen zwar net wou déi Strooss hei elo hiféiert, am Endeffekt komme mer zur Elektro erëm raus oder sou. Nee, hei geet e Bus duerch. Sou, mee mir lafen awer elo mol einfach weider, mir sinn nämlech, mir sinn cool an hip a jugendlech.

Äh, nee, ass et net. Den Tom, dee leeft nämlech baussens. Géi weg oder ech erschéissen dech. Fir war awer dat ass dann de Problem, wann hien am Haus ass. Power mat denger Mousin. Hien huet net gär wann hien him nokuckt beim Wichsen. Ben, wou ass do de Problem? Et ass einfach Quatsch zu zwee, dräi an dat selwecht Haus lafen. Dat hu mer d'lescht Kéier gemierkt, wéi mer allen dräi gestuerwen sinn. Jo, Jeff, awer wierklech, gell? Oh, mee Jo Tom, ziel du elo erëm näischt hei, hä? Dofir ass et ëmmer besser getrennt bësst. Ah Jongen, den et huet mech nach ee gëschter gefrot vun de Leit, deen aneren huet mech nach gefrot op mer Loscht hätten haut den Owend nach eng Ronn Arma ze spillen, eng Wasteland oder eng eng Altis Live oder sou. Komme mir kucken, da komme mer mat him zesummen ze spillen. Jo kënne mer maachen, jo. Dann hu mer wéinstens een dee wou e bëssen Anung dovunner huet wéi dee ganze Buttik hei leeft. Sou, an ech ginn elo ganz alleng an de Café.

Mir si fortgelaf. Ganz, ganz, ganz zum Schluss, oder? Ganz zum Schluss. Jo, jo, um Enn vun der Kaart. Ah, ok, ok. Ech mengen, dat ass zwar net méiglech. Do, do leeft een. Puh. Nee, ganz ehrlech, ech géing mech wierklech op eng Kaart freeën, wou bësse méi modern wier, well dat heiten, ok, et ass schéin a gutt, et ass cool, du hues grouss Flächen an esou, Mee esou bëssen esou Zentraleuropa oder esou, dat wär och. Ech wär mol frou wann se d'Bugs gefixt hätten. Jo, ech schwätzen elo net dovunner, dat ass jo souwisou ouni driwwer ze schwätzen, dat muss gemaach gi fäerdeg, mee ech schwätzen elo vu Quarteren. Haut mol net dat, mee einfach esou, ech soe elo eppes méi modernes, wou ech och méi modern Haiser stoen hunn, wéi soll ech dat soen, einfach méi europäesch, du mierks direkt wann de Detail spills, dass et russesch ass. Dass alles al an an den Schoulgebaier leien Waffen an sou. Ok verstees wat ech mein? Klischee. Maja. Afrika. Boah ech man halt summer enke de Mikro aus wann ech muss d'Nues erop zéien well ass secher net sou lecker iwwert den Déngens dat ze héieren. Immens.

Gronk a Saraza gell eso what the fuck gell Di wette sech heemlech ons Video nei kucken Ehe an eich verstinn genau dat Nei méi keng Ahnung ech mengen awer Wasteland ass awer also ech fanne Wasteland ass secher méi der Wäert fir en LP ze maache wéi wéi den Altis Life well keng Ahnung beim Altis Life muss jo och legal Aarbecht maache fir datt ech mol u Geld kënns an esou. A fro deng Zuschauer. Do fannen ech ze. A maja, wat hätt Dir dann, ech froen elo mol einfach esou, wat hätt Dir da léiwer, wat mer géinge maachen? Dir kënnt Iech um Internet informéieren. Also zur Auswahl steet da Wasteland Mod fir den Arma 3 oder den Altis Life Mod fir den Arma 3. Dat eent ass alt méi esou eng Liewenssimulation, den Altis Life. An de Wasteland ass méi sou e Militär, dat heescht d'Bloot Team géint d'Rout Team, an dann huet en nach d'Rebellen, déi si géint déi zwéi Teams. An da kanns de Base bauen, du kanns loote goen, du kanns Saachen zesumme sichen, an dat ass awer och Server, dat gëtt ëmmer um Server gespäichert an esou. Mä dir kënnt jo da mol ofstëmmen, wat der léiwer hutt. Ech si mol gespaant. Ech lafe grad bei déi risen Hal eropper, ne? Jo, ech hu gesinn, ech hu gesinn. Ech halen de Ben hei am. dran dengen. Et ass zwar béis wéi déi Sonn do iwwert den Horizont brécht, gell? Wat haals du mech am Dengen? Komm lo aus dem Haus eraus, du Driips, du Driips Mischii! So. Tom, hie kuckt d'Sonn Nee, erëm ech un. muss e puer Fotoe maache fir bei de Let's Playen dran ze huelen. Boah, ey. Wat sinn nach al e puer Spiller um Server? So. Ah, warte schon, ich muss ein Foto von. Stell du dich mal, ähm, keine Ahnung. Stell dich mal so dahinter, ja, bleib mal so da stehen. Nee, nee, nicht so, Chef. Wo warst du? Ah, warte, nee, ich muss Waffen am Genick. So, warte, so. Ich muss aber so holen, warte.

Nee well ech an den leschten zwou Folgen hunn ech vergiess Fotoen ze maachen, do hunn ech alt behelfsméisseg den Helikopter geholl wou ech fotograféiert hat. Ben an Ben komm leider wou bass du? De Ben ass sécher schonn um loaden dee Vull. So eng schonn um loaden. Irgendwie geet d'Sonn ënner. Ech hunn och dat Gefill gell dass et däischter hei gëtt. Ech sëtze mer am däischteren hei. Mir wier d'Luut ausgeklipst. Ech gin enker erop a kucken op hei eppes läit, falls ech net eroffalen a stierwen an sou. Ass hei an dem Restaurant en Haus gewiescht? Ech jo. Ah ok. Bending, uh eng Feierechs! Vläicht eng Pristine, dat wär jo mol net schlecht. Huel se einfach mat. Dat ass eng Pristine, dat ass eng One. Egal, ass besser wéi meng damaged. Ech weess, ass e bësse riskant fir heropper ze kommen, mee bon, et war jo net alles hir. e gutt Spill mécht. Geet d'Dieren net op? Oh Mann ey. Ech mengen dann brauche mer och net groussarteg hinzegoen, do ass och net méi esou vill. Hei ass nach e Brunnen. Bon, ech menge wierklech hei geet d'Sonn ënner.

Bon, si mer all gutt dofir, datt d'Mösien-Munitioun gerecht opgedeelt gëtt? Jo. Ok. Egal. Well ech hunn. Ech hu keng Mousin-Munitioun fonnt, gell? Ech hunn net esou vill Schëss. Ech hunn 45 Schëss fonnt. Moment, hei ass en Zombie. Ech huelen de Revolver kuerz, ok? Jo, ma.

Wa mer Chance hunn, da komme mer hei op d'Novi Sobor, do ware mer scho laang net méi. Wou ass de Ben hin? Wéi? Woah, wéi schéisst. Wéi huet e geschloen? Ouh, re Wichser, du. Du, ech sinn éischter un hien, wann e geschloen hat. Ech hunn an d'Holz ageschloen. Äh, äh, ass dat déi Téitsch do ginn? Hei ass e mega Lach an der Mauer. Wars du dat, Ben? Nee. Hast du an d'Haus geschoss? Nee, ech hun an d'Holz geschoss. Ah, da ass gutt. Ah, sëtzt hei an drun. Uh. Ja. Oh, hien ass awer cool, de Ben. Komm emol hei, hei oh, weider, einfach hei ënnen duerch de Bësch. Ah, wat stellt dir zuerst mol beieneen? Ech will eng flott Foto vun iech man. Oh, dat ass rëm seng Gruppefoto. Oh, no, mam Ben. Ja, da komm mal hin, a vu lies sech rëm hin. Ma, ech hat mech einfach nee, klassesch... Nee, mach mal eppes aneres, mach Klappen oder mam Fanger. Ei, stell iech niewenteneen an a weis am mam Fanger. Iergendwou erop, awer dass deen een lénks erop an deen anere riets erop weist. Sou, lo du Jeff, lo du Jeff. Stell dech direkt niewent de Ben. Da war et sou, oder wat? Stell dech sou niewent de Ben an da weis de an déi aner Richtung. Wéi ass dat scho méi? Oder nee, maacht dass der, maacht dass är Fangeren Äerch kräizen. Dréit Äerch ëm. Oh mäi Gott.

Mir ginn hei erschossen. Jo, elo sinn ech erëm wechgedréckt ginn. Sou, knéi dech einfach hin, Ben. Waart Sekonn. Oh, mee da jee! Wisou bécken sech nëmme no vir, déi Krëppel? Well ech vläicht net op de Knéie war, nee. Ah, lo geet, lo geet. Jeff, lo gi bësse méi no, wann s de wëlls. Sou, waart. Ok, mä elo? Ok, bon, et geet éntwéi net. Bon, maache mer einfach sou, maache mer einfach sou. Ginn a probéier nach eng Kéier e bësse méi no ze kommen. Géi einfach riets vu mer. Ah jo. Voilà. Jo, mee du weess, wéi ech ëmmer. Sou, a lo lass.

Foto sou okay ass gutt Lummer als Screenshotten an ah, ass dat do war lo um herrlech gell. Jonge Fra ech kann mei net no Ech ko net no du arme Jong. Di nëmme se séier well der ech fënner an Poppe gestachelt. Ma jo mir sinn ultra schnell. Ah di do mei net lo feier Ey mir ass dronke gi vu lache gell ma mech fäerdeg. De Mënsche wäert erëm ëmfalen.

Da geet honnerprozenteg net, dat kann och gefaked sinn. De Ben huet natierlech emol zwee verschidde Videoe gesinn. Jo. Ech kann der mäin och weisen, dat heescht awer net, datt et wouer ass.

Keng Ahnung, dass ass ass e Gott verloossent Duerf. Ech mengen dat ass en allgemeng verloossent Duerf. Ech kann dat Gielt mol séier kucken. Ah ech weess wou mer sinn. Maja ech mengen, also wann ech mech net ieren, wa mer elo hei riit aus op der Strooss weider gi komme mer op Gorka. A wa mer hei eropper ginn, da komme mer Richtung Mogilewka.

Oh nee, vun deem net. T'ass scho krass gell wann een alleng rausfënnt wou een ass un deenen un deenen puer Haiser wou do sinn. Dat ass dach gutt, dann kenne mer eis elues hei aus. Ech kenne mech lues hei aus. Kenne mer eis geschwë wéi eng Westentäsch. Ja, da kënnt rëm, elo bréng rëm däin übleche Stick vum Kuch Sproch. jo oh payday. Wees de sou si, mee ech verstinn et gäi, firwat maachen d'Sau den Arma ëmmer sou komplizéiert vun der hourer Steierung hier? Ech géing soen den Dai. Jo keng Ahnung, dat soll Simulatioun sinn oder sou. Keng Ahnung, den Daisy ass jo awer, wann de kucks, perfekt vun der Steierung. Ja. Nee, si mussen et rëm anescht maachen. Mee dat ass jo vum Deal, Dean Hall. Jo, Dee mee ka jo dass, eppes. dass vum Déngens. Dass awer vu Bohemia ënnerstëtzt. Et gëtt ha, et gëtt vu Ja, Bohemia ja. entwéckelt an dass den Dean Hall ass den Haaptentwéckler, iergendwéi sou eppes. Jo, iergendwéi sou. Dat Jo, ass ech net sou mengen, genau. d'Sonn geet zwar ent, ech weess net, ob d'Sonn ënnergeet, gell, si mer net sécher. Jo dach ech mengen déi geet awer nach. Ben dréit seng Rënner schei an de Bam. Ze erkäichen all Gewier Lokomotive. Mee weess de wat ech ni verstanen hunn? Dass Zacula a verschiddene Spiller kanns de jo fëmmen ne, wéi se grad ufänken. Zum Beispill Metal Gear Solid oder beim GTA Online ne. Mee ech verstinn net, dee Mënsch geet eng Zigarett ufänken Fir dass e Power ofgezu kritt. Keng Ahnung. Gëtt dach guer kee Sënn. Wéi am richtege Liewe fir cool ze sinn. Gëtt hei absolut näischt. Bëssi Also souwéit ech dat elo mol verstan hunn, gëtt all mëttwochs en Haaptupdate released, wann ech et net falsch verstan hunn elo. Oh wow, Waasser, wow, wow, wow, wow!

Oh immens. Noch bestimmt Viech zu bannen. Hehehe. Dein Cover ist komm. Okay, Jeff, dat do war doch ëmmer zevill des Gudden. Ech menge lo hues du mol e Sprechverbot hei. Ja, ech ginn dem Ben no. Ech lafen einfach mol op der Hauptstrooss. Ja ok, ech laafen einfach am Bett no niewent der Haaptstrooss. Ech si wéinst hei e richtegen Drop gaange. Jo, Patsch gëtt sou ofgeschoss an ass direkt gäll. Konnt waarde gell de Jeff mies en direkt ofscho wou mer d'lescht an der Stad erschoss gi sinn wells du um d'Waasser net konns halen tjö. Ja, well s du d'Waasser net konns halen. Wou war dat dann? Ja, mat Store Stary Sobor do. Dat hunn ech verdrängt. Ja, ja, ja, ech mierken. Duerch Noritz, ne? Bon, hei ass lo méi eng gréisser Stad, also géing ech soen. Hei ass déi, wou mer lech erschoss gi sinn, mengen ech. Dat hei ass net Gorka, he? Ech mengen net, dass déi. Gorka huet nämlech en Tuerm, souwäit ech weess. Zu Wasserturm. Ass dat wat ech geschoss gesi bei deem engen rouden Haus? Deen ass dout. Ma ech gi lo zur Hauptentrée vun dem Bauerenhaff do raus. Ech Also. schéissen. Hä? Ech sot ech schéissen. Jo, schéiss. Hei ass och e Supermarché. Ech menge mir sinn hei. Ech hu keng Ahnung wou mer sinn, ganz Eis éierlech Pomp gesot. eis Flickstatioun mengen ech. Nee, et ass keng Flickestatioun.

Sou, wat mir soe mal hei erëm eng kleng Paus, well da kënne mer nämlech ganz. Oh oh, stopp, stopp. Geet hien an Deckung hei? Ech mengen déi Dier. Ah nee, okay. Okay, bleift, gitt elo all gou mol an Deckung hei. Sou, ma da géing ech soen, da gesi mer ons an der nächster Folg erëm. Bis geschwënn. Ciao Jongen. Salut. Ciao.